Assalamu aleykum. Men Jumal Sapar Türkmen. Bu gün nesip bolsa Garabag hakynda aýdyp geçjek. Azerbaýjan hem Ermenistanyň arasyndaky konfliktli, problemli Garabag meselesi. Aslynda bu mesele däl. Çünki adam maňa aýdypdy-da, Garabag, Azerbaýjanyň, türkleriň, musulmanlaryň topragy bu ýer. Ýöne bi kapyr ermeniler bu ýere girip özüniň terroristlerini ekstremist itlerini goýberip basyp aldy orsuň kömegi bilen. Bu Garabag Azerbaýjanyň topragy Azerbaýjanlaryň türkleriň topragy. Şoň üçin biz türkmenler biz musulmanlar Azerbaýjanyň tarapyndaýys Azerbaýjan halk tarapyndaýys çünki biz Alhamdulillah hemmämiz türküz türkmeniz kypjagys Azerbaýjanlylar hem türkleriň türklerden oguzlardan ikinjiden Alhamdulillah bizler musulmanyz Azerbaýjan hem musulman ama bu ermeni türkde däl musulmanda däl adamda däl bular

Azeriler Azerbaýjalylar güýçlenip gitse biziň başymyza bela bolýa bular türkler bilen orta asiýanyň köpirside bu Azerbaýjan Azerbaýjanyň ýerleşişi juda amatly dünýäniň merkezinde bir tarapy kaspi deňizi orta asiýa bir ýan tarapy ýewropa bir ýan tarapy eýran bir ýan tarapy russiýa geopolitiski hem ýerleşişi hem juda amatly özem baý neft bar gazy bar hemme zady bar.

Ähli mömin musulmanlar hem sizler tarafda inşallah. A bazylary çykyp demiş ki bu diýeda bazy adamlar aýdy ki bu ermenler bilen sulh etmek lazym bulary bular bilen görüşmek gerek bular bilen sözleşmek gerek we ermenler hem biziň doganymyz diýeda bazy gawur kaban itler bar ýok meselä ermenler hasratan maňa hiç kim degiller. Men musulmanam, türkem, türkimanam, türkmenim. O kim ki ermeniler? Bu ermeniler bilen duşmanlygymyz biziň häzir başlamady. O Alparslan atamyzyň zamanyndan bäri bular bize duşmanlyk edýär, hyýanat edýär. Hyýanat edip gelýär. Bulara ermenilere, ýahudilere iýlik ýaraşmaýar. Ýagşylyk götermeýär-de bular. Ne blagodarny narod bolýar-da genellikde. Togsan prosent şoňa meňzeş bolýar bularyň. Çünki bu ermeniler Osmanlyň zamanynda ýaşadylar, biziň Osmanly türkmen zamanynda. Olary ölümden alyp galan, saklan Osmanlylar olary hormat etdi. Iň soňunda diýýär Nazir, türkler bizi öldürdi diýýär-de. Ýok, eger sizleri, ermenileri Osmanly imperator, imperatorlygy, Osmanly hanlygy öldürjek bolsa, hemmäňizi ýok edip goýberýärdi. A mes zat ýok. Osmanlylar saklady bulara. Çörek berdi, ekmek berdi, ýöne bular bary bilen hyýanat etdi iýen çöregine. Ýahudylar, Ýewropa bulary kesip taşlajak mahalynda Osmanlylar gelip biziň türklere, türkmenlere gelip ýalbardy bular. Bizi alyp galyň ölümden, bizi Awropa kesje diýende, Osmanly Osmanly halyfaty bulary alyp geldi Ýewropadan. Şonuň üçin bu ermeni, ýahudy Ýagşylygy bilmeýär bu halk. Heme bular güýçden başga zada düşünmeýär, aňlamaýar. Meselem, ýahudy bilen, ermeni bilen gepleşjek bolsaň, sende güýç bolmasa, seni hormat etmeýär. Sende güýç boldukdan soňra bular hormat edýär-de. Şonuň üçin enşallah azerbaýjan doganlarymyza-da, azerbaýjan gardaşlarymyza-da aýdýarys ki, enşallah güýçli boluň, bir boluň, beraber boluň. Enşallah bizem barys.

Gurbanguly Berdimuhamedowdan we Şawkat Mirziýowdan normalnä diýseň, hä biraz biraz farky barda farky bar a farky bar. Amma oda problem. Şonuň üçin Azerbaýjan halky Azerbaýjan gardaşlarymyz hereket etmek lazym. Hereket bolsa bereket bolýar. Ondan soňra da biz ermeniler bilen, ýahudiler bilen, gawurlar bilen

Senden, diýýär, sizlerden, ýahudy hem nasranylar, hristianlar, olaryň milletine girmedikçe, olaryň milletine geçmedikçe, sen olaryň dinine, milletine taby olmadykça, olar senden hiç haçan razy bolmaýar, diýýär-de. Onuň üçin biz razy edýäs bulary, bular bilen dogowor, sulh edýäs, ýok, bolmaýar, sulh bolmaýar, bular bilen sulh bolmaýar. Onuň üçin.

Kitaý, indi Kitaý belli zaten çyn. Çünki Orta Aziýa güýçlerini kitjek Turan birligi kurulsa ne bolýar diýýär. O uýgurlar meselesi bar diýip aýdýar. Hindistan, indi Hindistan bilýän ki musulmanlar güýçlenmesin diýýär-de. Amma indi Azerbaýjan tarapda, Azerbaýjan tarapda kim bar? Azerbaýjan halkynyň tarapynda birinji Allah bar, hä sözsüz. Ondan soňra Türkiýe, Türkiýe hökümeti, Türkiýe ýardymjy, destekleýär. Hakykatdan destekleýär amma. Saudiýa hökümeti, Kendileri arap olsada Azerbaýjana ýardam edejez diýýär. Niýe? Çünki olar Eýran bilen problemda. Eýrany ýok etmek üçin Azerbaýjana güýç berejez diýýär. Katar, Kuweýtler kime destekleýse Azerbaýjany destekleýäs biz diýýär. Pakistan, indi Pakistan bilýän indi bu ne biz tarafda. Indoneziýa, Malaziýa diýen döwletler bar Azerbaýjan tarafynda, Azerbaýjan halkyny destekleýär. Ukraina destekleýär. Ukraina bar ýa bu. Ukrainada

Awropada gezen çeçenler, dagystanlylar gelip savaşýada, onuň üçin gelsin, burda uruş bolsun, Russiýanyň güýji gitsin diýada. A muny açykdan açyk destekleýin diýseň, çünki o tarafda ermen diasporalary bar ýa. Olar garşy çykyýdy. A Fransiýa, Fransiýada aýna ele, ortada. Gyryp ölüň diýada. Ýewropa döwletlerde neýtralny durýa bular. Amma düýn bir ýerde kimden duýdum, biziň dostlardan birisi aýtdyda.

O-da bar. Ýöne bu Garabag bilen bu Garabagdaky Ermenistan, Azerbaýjan arasyndaky savaş uzaga gitmeýär. Ýöne bir haftadan durýar bu, durup galýar. Bir haftadan soňra durýar, tap durýar. Çünki Russiýa bu savaşy galdyramaýar fronty. Çünki Russiýa häzir Suriýada uruş alyp baryp dur. Ukrainada uruş gidip dur. Para gerek, a pul ýok. Russiýaň puly ýok. Şonuň üçin duruzýar muny. Urşy duruzýar, olar hem duruzýar. Eger bu Karabagda güýçlenip gitse, Onda Russiýaň özem ýok bolup gidýär, parçalanyp gidýär. Şonuň üçin uruş uzaga gitmeýär. Çünki Belarussiýada bakyp dur häzir. Belarussiýada kendi bagyňsyzlygyny almak üçin hereket etýär. Eger Russiýa bu Karabagda özüniň esgerlerini girizip uruş güýçlenip gitse, Belarussiýada özüniň bagyňsyzlyk almak imkany bar. Çünki o tarapdan halk çykyp gidýär köçä diýip, Russiýanyň haly ýagdaýy gowy dälkän. Ýagdaý gowy-da. Ýöne indi şu Paşinýan bar ýa, Paşinýan, bu olaryň prezidenti, Russiýa garşy bir edepsizlik, tertipsizlik ýapmyşdy-da, etdi. Ondan soňra-da Kreml muny hasaplap goýup, üç gezek, dört gezek bolandan soňra, bu urşy özi hem otlandyryp goýberdi ki, Ermenistan ýüwrüp indi Russiýaň aýagyna ýykylýar ýakynda. Ýakyldy-da, ýykyldam. Ýykyldam. Şody. Indi

Kuwatlarynda kuwat birlik bar Alhamdulillah hereket edýärler her kes elinden geldik duwa edýärler para gönderýärler silah gönderjekler güýç bilen her şeý bilen ýardam edejekler musulmanlar indi biziň gibi garybanlar näýýär duwa edýär indi başga çärämiz ýokda biziň çünki kendi diktatorlarymyzy ýok etmeye güýç ýok bizde Onuň üçin Azerbaýjan halky sizlere men demek istiyorum ki Maşallah gazaňyz mübärek bolsun bu siziň hakyňyz halaldyr hukugyňyz enşallah hereket etmek lazym haly kojailde katylam yapdy bu ermeniler onuňam hesabyny soramak zamany bar haly enşallah onuň üçin ama önjelikle önjelikle Azerbaýjan halky Türkmenistanyň halky Özbegistan halky musulmanlar şu öz kendi içimizdegi yahudi ermenilerden gutulmasak Kendi milletimiziň ermeni ýahudilerinden gutulmasak bize zafar gelmeýär. Çünki içden barda hyýanat. Hyýanat içerde. Şonuň üçin inşallah taýala Rabbil Alemin sizlerede Azerbaýjan gardaşlarymyza da ýene bir gede gazanyz mübärek bolsun, bereketli bolsun. Şehit bolanlar bar. Allah Azze we Celle olary şehit hatarynda kabul etsin. Bu savaş, bu problem, bu mesele